א שכויעך פאר די צוויי חשובע רבנים הרב עדס מיט הרב פיליפ איז פארן קומען, סאיז אביסל געווארן לעצטיג מינוט פארשידענע שינויים אבער אלעס לתועלת הענין אז די זאך זאל אויסקומען מיט א בהירות מיט א קלארקייט, איך וויל אנפאנגען מיט אייך ר' ברוך וואס קענסטו מיר זאגען וואס איז לויט דיר די שטערקסטע הכחה וואס איר פילט

בעצם איז ס'איז א שטיקל חזרה נאר סאו גיי זאגן פון ווי בין איך ווי קום איך צו און לאמיר זעהן צו איך וועל טרייען צו עס ארויסברענגען דאס אין א קלארקייט איז קודם כל פארשטייט זיך דאס גיימיר אפשר מער מאריך זיין שפעטער אז אונז ווייסען אז תכלת איז געווען א זאך וואס די גוים האבן אויך גענוצט. ס'הייסט נישט נאר די אידן האבן עס גענוצט, תכלת איז געווען, ס'ווערט דערמאנט אין נח אין אסאך פלעצער אז די גוים האבן גענוצט תכלת און ס'איז געווען א חשוב'ע זאך, ס'שטייט טעם מיט זהב, כסף נחושת, תכלת ארגמן, ס'ווערט דערמאנט אז ס'איז געווען א וועלטס באנוץ, ס'שטייט טאקע ביי יעקב אבינו שטייט אז ער געשיקט מזמרי השערות זאגן חזל, ער געשיקט די חלזון פאר יוסף. ס'מצרים פאר א א מתנה איז וועגליך חילוזין געווען א זאך וואס מזמרים בעולם די גאנצע וועלט האט זיך באנוצט מיט די חילוזין איז וועגן דעם אסאך מאל זאג איך איך זוך די תכלת איך זוך די גוישע תכלת קאווע יאך וואס הייסט גוישע תכלת וויבאלד די גוים האבן עס גענוצט די אידן האבן עס גענוצט ס'נישט קיין אידישע ארטיקל ס'איז א זאך אזוי ווי זהב קיינער וועט נישט זאגן איך זוך די אידישע זהב די אידישע כסף די אידישע פלאש שני ס'איז א וועלטס זאך און מילא וועגן דעם איז זייער וויכטיג ס'איז די וועג פון נחת איך גיי יא נאר גיי זעהן וואס די גוים האבן גענוצט, פשוט די מציאות וועגן זיי האבן עס אויך גענוצט פונקט אזוי ווי אונז האבן עס גענוצט, און אוואדי נאוואדי פארשטייט זיך, מען גייט זעהן להבדיל, הבדל אלץ אלץ א הבדלה איז צו זעהן וואס חזל רעדן אויך וועגן תכלת פארשטייט זיך, יעצט בנוגע די די תכלת זעהט מען צוויי זאכן, קודם כל ס'איז דומה ממש חזל זאגן ס'איז ממש דומה צו קל אילן, מ'האט פריער געזעהן קל אילן, נישט נאר דעם אני השם מ'דארף. ממש א כ'ווייס נישט, א מומחה קען אפילו זעהן, אפשר א מומחה קען, לכאורה א מומחה קען נישט זעהן, מ'זעהט מ'גייט באלד זעהן די גמרא און מ'דארף מאכן א ספעציעלע בדיקה, אן די בדיקה קען מען נישט דערקענען שוין תכלת פון קל אילן, וואס איז יא די חילוק שוין תכלת און קל אילן איז, די רמב ם זאגט שוין פון די מביא פון די גמרא אז תכלת איז געווען עומד ביופיו, בעצם בתחילה איז די זעלבע זאך, אבער עומד ביופיו ס'איז ס'בלייבט לענגער און דאס איז די חשיבות פון תכלת, אבער חוץ דעם איז עס ממש די זעלבע זאך, איז. סקייליט איז דומה צו קאל עיר, וואס איז דער קאל עיר? האט מען פריער געזען אז ס'איז אינדיגאו, און דאס ווייסט מען, די גאונים, די ראשונים זאגן אז ס'איז אינדיגאו, ממילא האט נישט, האט מען א קלארקייט זיכער וואס קאל עיר לאנד איז, ס'איז קיינמאל נישט פארלוירן געווארן, און עד היום הזה, ביז לעצטענס, מ'האט עס אלעמאל גענוצט, וועגן ס'איז געווען א זאך וואס איז גרינג צו באקומען, און מילא דאס איז דא קלאר ווייסט מען וואס ס'איז, וואס איז קאל עיר לאנד, און וואס איז אינדיגאו. יעצט, בנוגע. דאס איז א וויכטיגע זאך וואס דארף וויסן פון די גמרא, אז די גמרא זאגט אז שכר איז אייניג שייך אלא לחילוזין, שלא עמלין חילוזין פסילה, זעט מען אז ס'איז נאר געווען איין זאך וואס קומט פון די חילוזין, וואס דאס איז קשה, טאמער ס'וואלט געווען נאך א חילוזין, באלד וועלן מיר זען וואס א חילוזין איז, טאמער ס'וואלט געווען נאך א חילוזין וואס מאכט די טלית פון תכלת און ס'פסול, פארשטייט זיך קען נישט די תוספתא זאגן שכר איז אייניג שייך אלא לחילוזין. וועגן ס'דא צוויי חלזונות וואס ביידע מאכן תכלת, מוז זיין אז טאמער עס קומט פון א חלזון דאס איז די תכלת החלזון וואס מ'האט גענוצט און דאס איז די כשר'ע זאך. יעצט נאך א זאך אין די גמרא זעהט מען אז ס'איז אויך נישט געווען קיין אנדערע קאליר וואס איז געווען בזמנו חוץ תכלת קל אילן, וועגן תכלת אילן איז געווען.

ס'איז נאר דא איין חלזון וואס מאכט תכלת און א צווייטע חלזון קען נישט מאכן תכלת, און ס'איז נאר דא איין צבע וואס מ'האט אמאל גענוצט וואס איז געווען תכלת, ס'איז געווען אדער קיין לילא אדער קיין נישט קיין דריטע מיני צבע, איז אויב אזוי היינט צוטאגס האט מען בגדים וואס איז געפאר תכלת און בזמנם, און די בגדים טאר מען בודק געווען צו טאקע ס'קומט פון די תכלת. און אחוץ דעם טרעפט מען אלע, מ'טרעפט די חלזון אליין, די חזונות, די שעלס, מ'טרעפט היינט לעבענדע צבי'ן, מ'טרעפט טעפ היינט, וואס איז דא נאך איבערגעבליבענע טינט אין די טעפ, וואס דאס קומט פון די חלזון, איז וועגן דעם איז לויט די מציאות כאילו איז דא א מסורה וואס מ'ווייסט וואס תכלת איז, וועגן איך האב די בגדים וואס מ'האט אמאל גענוצט אמאל, איך האב די שעלס וואס מ'האט גענוצט אמאל, כ'האב די צער וואס מ'האט גענוצט אמאל, און.

און דו ווייסט אויך אז ס'איז געווען א זאך וואס האט געמאכט די זעלבע קאליר. הרב פיליפ, איר באקומט צוויי מינוט, געב אונז די טענה אקעגן דעם. הרב גארדנער האט פריער מסביר געווען קאליר איילענד, ער האט אליין אנגעהויבן אז ס'איז דא, ס'איז דא עטליכע קאליר איילענדס, ס'איז דא אינדיגא, ס'איז דא אישטעס, און נאך איז דא נאך אנדערע, ראשונים וואס זאגן ניל, אן אנדערע מין, אן אנדערע מין קאליר איילענד. סאו קאליר איילענד איז, איז דא פארשידענע צמחים וואס גייען אריין אינעם גדר פון קאליר איילענד. בנוסף איז דא א ראבד, און די ראבד זאגט אז מ'קען פון א בעל חי אויך ארויסנעמען קאלערן. וואס פשט איז, קאלערן מוז נישט זיין א ספעציפיש געוויקס, ווייל וויאזוי קען זיין אז איינער זאגן אינדוגען, איינער זאגן איסטוס, איינער זאגן ניל. קאלערן איז א געוויסע מין חומר וואס מ'מאכט פון דעם בלא. דאס איז א פיקע, ס'איז אן אנדערע מין בלו וואס ווערט געמאכט פונעם פונעם חלזון. דאס וועט מיר אנקומען שפעטער אין דעם שיעור ביי געוויסע געוויסע וויכוחים וואס וויאזוי וויאזוי דער חלזון ווערט געמאכט, וויאזוי דער דער כעמיסטרי דערפון ווערט געמאכט. על כל פנים אבער דאס אז מ'האט געטראפן נאך א פלאץ וואו מ'קען ארויסנעמען בלו, דאס מיינט נאכנישט גארנישט. היינט צוטאגס קען מען אויף אזא אסאך כעמיסטישע וועגן מאכן בלוט. די פעינט סטאר איז פול מיט הונדערטער מיני בלוט. נו, א כלל איז דאס כשר פאר תכלת, ווייל אלעס וואס איז נישט קל לעילן איז כשר פאר תכלת? אוודאי נישט. קל לעילן איז א געוויסע מין חומר, און ווי אלס דו גייסט קענען ארויסנעמען דעם חומר אויב דו מאכסט פון דעם בלוט, זאגט אויף דעם די תורה, אין אישי, וואס איז לפרעה מאשתו לקהל עילם אביגדור, וואו מיר טייליכסטן. די איינציגסטע וועג ארויסצוגיין פון דעם איז אויב דו נעמסט עס פונעם חלזון. סאו עס צו נעמען פונעם חלזון דארפסטו קודם וויסן וואס דער חלזון איז. יעצט צו וויסן וואס דער חלזון איז בין איך זייער שטארק חולק. נישט פון ארכעלאגישע געפינסן אז מען טרעפט אסאך אויפגעבראכענע שעלס אדער פארשידענע בלויע בגדים.

ס'איז געווען א מקור די תירוץ אז די פאות פאר קליידער זענען געפארבט דערמיט, און ס'איז פשוט אז מ'טרעפט אויפגעבראכענע שעלס דערפון, ס'האט אבער מיט מצות ציצית קיין שום שייכות נישט. זייער שטארק זאגסט אז קאלער געלן קען כולל זיין נאך זאכן, און ס'קען כולל זיין אפילו זאכן וואס קומען פון א סנעיל, פון א שנעק, און דאס אז מען טרעפט עס מיינט נאכנישט אז דאס איז חלוזי התכלת.

ס'איז אמת, ס'איז דא אזא ווארט פאפירא, ס'איז דא א ווארט פאפיר וואס ווערט גענוצט צו זייער אסאך זאכן, ס'איז דא די די די ס'איז אמת אז די מיורעק סטאון וואס מ'האט דא געוויזן הייסט אין אין אין גריכיש רופט מען דאס נאך פאפירא, און די נאמען פאפירא האט מיט די נאמען פערפל, ווייל דאס איז די מקור הצבע פון דעם איז געווען פערפל, וואס.

א זאך וואס די משנה זאגט פאר פון אלו עיזן, א קעפ וואס ווערט נשרף אנגעטוען אזוי אויב עס האט האט מען גענוצט די מלון פרפירא, על פנים דאס איז דאס איז א שם הכולל, יעצט האט מען געטראפן א ראבד וואס ברענגט א ראשון וואס איז נישט געדרוקט געווען צום ירושלמי וואס נוצט דעם ווארט פרפירא, איך דארף וויסן ווי דאס שטייט איין, יעצט גיין זוכן דעם חלזון אינעם תכלת דורך טרעפן ערגעץ וואס איינער זאגט די ווארט פרפירא

איז אזוי, וואס האט ס'האט יא שייכות נישט געשייכות ווייס איך נישט וויאזוי קען איך וויסן א זאך וואס איז שוין נישט דא פאר טויזענט יאר איז עס שוין נישט דא תירוץ איז אבער אויך די יושבים כרם מים קיים לאכט זיך להם בורות בורות נשבורות דא א גמרא אין מסכת מנחות דא א רמב ם וואס זאגן שרייבן פאר פאר איינער וואס גייט זוכן דעם תכלת וואס ער האט צו טון און די גמרא איז א גמרא מיט וואס גיבט א דיסקריפשן א גמרא וואס גיבט סימנים און בעצם וואלטן דעם דארט געדארפט אנהייבן.

און און עמך און אמך, ס'דא אסאך גמרות וואס נוצן די ווארט חלזון, ס'איז מיר נישט זיין סותר דעם חלזון, ס'איז דא פארשידענע, מען זעט אין די ראשונים אז ס'איז דא חלזונות וואס וואס האט נישט קיין שייכות מיטן חלזון אלס חלה. על כל פנים אבער די אלף בית איז דא א גמרא אין מסכת מנחות וואס רעדט פון מצות ציצית, תני רבנן, חלזון זה גופו דומה לים.

יעצט, דאס איז די קאלער פונעם שעל. פשטות וואלט איך געדארפט מיינען גופא די די סנעיל אליין, נניח מען מיר זאגן אז ס'מיינט דעם שעל. די שעל פאר זיך האט אויך נישט קיין שום קאלער נישט פון ים. יעצט, גיין זאגן אז ער איז אינעווענדיג אין ים, זיצט ער אויפן פלאר, באקומט ער די קאלער פון אן ענווייראמענט פונעם ים ארום, ווייל ס'הייבט אן צו וואקסן אויף אים די זאכן וואס וואקסט ארום אין ים. דאס איז לכאורה נישט די קאלער פון גופא, ס'איז די קאלער ווילאנג ער איז דארט, ווען ער קומט ארויס גייט עס אראפ. זיי זאגן אז מ'קען עס נישט אינגאנצן אראפנעמען, למעשה איז דא דא א גאנצע בעג פון דעם, דא איז איך האלב האלב נענט אויך דאס, ס'איז דא נישט דא קיין זכר מער פון דומה לים, ס'זייער שווער צו זאגן אז ווען די גמרא גיבט א דיסקריפשן וואס וויל זאגן די קאלער פון דעם חלזון וואס דו גייסט זוכן דארף זיין די קאלער דומה לים, בריאותו דומה לדג, רשי טייטשט בריאותו, תבנית דייקו, די שעיפ דארף זיין דומה לדג, דארף זיין די שעיפ פון א פיש, איך וואלט אויסגעטיילט דא פארן עולם צעטלעך.

מיט איר זיך אויס אז דאס איז זייער טייער. עס קען זיין, אבער די סיבה איז וואס דאס איז טייער ווייל די חלק וואס מען נעמט ארויס פון דעם איז א ברעקעלע, מען דארף פערציג שטיקל פון דעם צו קענען מאכן איין ציצית, וועגן דעם איז עס טייער, נישט ווייל עס אויל אכט און שבעים שנה. וואסערע תירוץ מען וועט זאגן אויל אכט און שבעים שנה, אבער מען קען יעדן טאג פון יאר אראפגיין עס אויפפיקן,

אין אראמיש זעהט מען עס איז כל זונה, און טאקע היינט זעהט מען עס צומאל שוין אויסגעשמועסט אז כל זונה אין אראמיש עד היום הזה, און מען זעהט עס אין די אלטע דיקשענערי פון ור ב כ ל אין ת א דיקשענערי וואס הערשט אויף דארט קלאר אז כל זונה איז א סנעיל. יעצט די אלע ראשונים, רביה'לע האט געזאגט מען דארף זעהן וואס די ראשונים זאגען וועגען וואס א כל זונה איז, איז קודם לאמיר זעהן סטאק וואס די ראשונים זאגען איז, א גאנצע ליסט פון ראשונים, די אלע ראשונים וואס האבן גערעדט אראביש, זיי זאגן קלאר חילזון איז א חילזון וואס מען רופט אן אין אראביש, און אראביש עד היום הזה רופט מען עס חלזון, חלזון דאס איז א סנעיל אין אראביש, און ווער זענען די אלע ראשונים, איז דא א ליסטע פון די ראשונים סיי פון די די רמב ם אין פירושי משניות זאגט קלאר אז ער שרייבט פון אראביש, ער זאגט קלאר אז חילזון איז א סנעיל דארט, און די רב טייכער אין ירושלמי זאגט אז עס איז א סנעיל, די פירוש קדמון אויף משניות שרייבט אויך אז חילזון איז א סנעיל.

סאמר א רש מסכת מגילה וואס לויטן גרסה פון פון מזרחי זאגט איז דער גרסה פון רש י אחי לוזני דב נאכן והי' הוא עיקר דער רמב ם דער רמב ם זאגט מביאן דמ ח לוזן והי' דב און דאס איז א פיש מכת חינוך ברענגט דעם רמב ם מכת חינוך זאגט מצד הסברה מעלי חלוז מעלי שאר דגים גם חלוזן דג הי' דער חלוז איז א פיש זוהר הקדוש ריפט אן איבעראל דעם חלוזן דג רבי חיים מחדש ווען ער רעדט פון פון פון ווען ציצית האט פון אים חלזון איז ער מסביר אז די חלזון איז א דארט וואס האט איינער פיקוחא וואס די אויגן זענען אים אפן אזוי ווי פישן דאס איז דאס איז דער חלזון די אלע ראשונים זעהט מען קלאר אז ס'איז א פיש ס'דא א רשי וואס רשי זאגט אז אז אז איין פלאץ איין קלארע רשי וואס זאגט דא קטן איין רשי וואס לויט א גרסה פון רמ איז שטייט דארט אויך קלאר דארט, נאך איז דא איין רשע אין סנהדרין וואס זאגט כ'לאז נישט עוליו חומץ, האב איך נישט געטראפן. יעצט איז דא די ראשונים וואס רבי ברוך האט צוגעצייכנט, רעדן דארט פון נטילת נשמה, זאגן זיי אז ס'איז א סארט גוף וואס איז א עינו בעל עיברים, זיי האבן א קשיא, לכאורה האט עס נישט מיט נטילת נשמה פון עין עיוור, זאגט ער מ'רעדט פון א סארט גוף וואס איז עינו בעל עיברים.

א דאג אויך איז. און די קשקש איז נאך שטערקער אז אונזערע חילזון וואס לעבט אין די וואסער איז אברבנאל בענקט אראפ פון יוסיפון און יוסיפון רעדט אפט פון רעגאיא די ארגמן וואס ווייסט מען קומען אויך פון די פורפירא וואס דאס ווייסט יעדער איינער און ס'איז אזוי סנעיל ער רופט עס אויך אן אז ס'איז א דאג סאו לכאורה ווי איז באמת די סתירות הראשונים רשי אליין זאגט איין פלאץ סטילאס און רבי יואל געזאגט און אנדערע פלאץ זאגט ער עס א דאג סאו וואס גייט דא פאר די תירוץ איז זייער פשוט אז אוודאי ס'איז דא א דאג.

באופן כללי הייסט אלס א דאג, ובאופן פרטי איז קען עס ווערן צעטיילט אז דא א טילאס און ס'דא א א דאג א סנעיל אין די ים, סאו וועגן דעם דאס די ראשונים וואס זאגן איינמאל טילאס איינמאל ס'איז א דאג נישט קיין סתירה וועגן טאמער ס'ליגט אין די וואסער הייסט עס באופן כללי א דאג, יעצט בנוגע אז ס'איז א טילאס און אזאך מ'זעט די גאונים שרייבן קלאר דא א פירוש הגאונים שרייבט קלאר אז די כלו זון התכלת איז א טילאס עס האט אין זיך א נאטע כמו עגוז ליז אזוי ווי א העזל נאט די גאונים אליינס זאגען אז ס'איז א תילה, ס'האט אויף זיך א שעל, אזוי ווי א ניס וואס האט א א שעל אויף זיך, סאו אויב אזוי א תילה אז באופן כללי קען זיין אן קיין שעל איז סתם א איברים, און ס'קען זיין מיט א שעל וואס דאס הייסט באופן פרטי א סנעיל, יעצט נאך א זאך וואס איז וויכטיג צו זאגען, איינער קליינע נקודה, אז רבי יואל האט פריער געזאגט בנוגעה אז די ראשונים זיכער ווען זיי ווילן זאגן חילוזין התכלת פארוואס ס'איז נישט דא קיין תות נשמה כאפן א משל פון חילוזין דא אבער בעצם ס'איז זייער אינדער קיין שייכות חילוזין זיי רעדן פון איז עפעס קען זיין א עלעפאנט און זייף ס'איז פונקט די זעלבע נאמען אבער פארשטייט זיך יעדער וואס זעהט וואס זיי זאגן אוודאי ווען זיי רעדן פון חילוזין זאגן ס'נישט ערגער ווי אלע אלע חילוזינס אוודאי איז ביי נישט זיי ס'איז אזוי ווי א אנדערע מין בעל חי וואס טונקט הייסט חלזון, זיי האבן געקענט ברענגען א ראיה פון יעדע יעדע באג יעדע יעדע ווארים האט איז איז א גופי אטעם, אוואדע און אוואדע איז אבער פשוט מאוד אז זיי זאגן אז ס'איז אלע אזוי ווי אלע חלזונות, זיי האבן גערעדט פון אלע חלזונות וואס דרייט זיך וואס איז זעלבע זאך, וועגן דעם כאפן אן אז דער חלזון איז אזוי ווי אלע חלזונות וואס אונז קענען. זייער שטארק און צו ענדע א שטארקע וויכוח צווישן די צוויי צדדים צו חלזון מוז טייטשן א סנעיל צו נישט. לאמיר זיך גיין ווייטער, איך גיי צוריק צו אייך הרב ערבס,

זאגט דעם ענין וועגען צו וויסען וואס זיי קומען צו זאגען. יעצט וואס ווען זיי זאגען חילוזין דומה און זיי מיינען נאר אן עבד, היות מען ווייסט וואס א חילוזין איז פון אלע ראשונים ממש בלי יוצא מן הכלל אז א חילוזין איז א סנער און ס'איז דא אלע מיני סנערס אלע מיני שעיפס לאמיר זעהן צו ס'שטימט מיט אלע זאכן וואס זיי זאגען און גופו דומה. לים, איז גופא דומה לים, איז לאמיר זעהן וואס מיינט דומה לים, מען זעהט אין חזל דומה, מען זעהט אסאך זאכן יא, די משכן דומה לאיש המלאכות, מען זעהט דומה די חכם צבי מיט די ריטוויס זאגן אוודאי דומה מיינט ס'איז דא עפעס א דמיון, מען קומט נישט זאגן וואס ס'איז, ס'איז דא א דמיון צווישן דאס און דאס, דא קאן מען רייד, סנדל דומה לדג של ים, א סנדל יא, די די סליפער איז דומה צו דג של ים, אוודאי און אוודאי ס'דארף נישט האבן די זעלבע אויגן, ס'דארף נישט אויסזעהן, ס'דארף האבן א דמיון, און. ס'איז דומה לדגש לים. סאו אויב אזוי לאמיר זעהן וויאזוי דאס איז גופא דומה לים. איז די חדש י זאגט, די רמב ם זאגט אז ס'גייט לויף די קאליר. יעצט ס'פארשטייט זיך דאס איז ברוין און יעדער וואס זעהט דאס איז ברוין וועט זאגען אז דאס איז נישט דומה לים. אבער ווען ס'איז לעבעדיג איז אויף זיך איז דא די ענזיימס גיבען עס א גרינע קאליר. אזוי ווי מ'האט געזעהן אויף די בילד. ס'האט א גרינע קאליר. יעצט ווער ס'זעהט די בילד וויל איך נאר זאגען דא די חלק. די חלק אונטערשטע חלק איז געווען אפגעקראצט אלעס וואס וואקסט אויף איז אונטערשטע חלק דאס איז ריינע גרין וואס מען קען נישט אראפ נעמען חוץ די גייסט אראפ רייבען א חלק פון די חלזון אליינס פון די חלזון אליינס דאס איז לעבעדיגייט איך האב אליינס געזען א לעבעדיגע חלזון אין א פיש טענק עס האט א גרינע קאליר עס האט נישט געהאט קיין שום זאק אויף עס עס איז געווען א גרינע קאליר יעצט מען זעט אין חזל קלאר אז גרין איז דומה צו דם.

א סענד איז א פיש באופן כללי אבער אוודאי האט נישט קיין אויגן זענען זיי אויסגעשמועסט אבער רש זאגט די תבן איז די קנוי און דער בייני געשער זאגט די סירה ס'דארף האבן פארקערט ס'טאר נישט אויסזען ווי א פיש נאר די סירה זאל האבן די צירה ווי א פיש ווער ס'זעהט די סנעיל ווער ס'געווען אסאך אסאך סנעילס ווער ס'קען זעהן דאס קען זעהן אז ס'האט א שפיץ דא א ברייטע זאך און דאסעם האט עס א א זאך וואס דאס איז צירותו איז האט א דמיון ס'האט א דמיון צו א פיש. די נעקסטע זאך איז געווען און ואוי לך זה שם משונה איז יא איז אוי לך זה שם משונה איז די אלע סנעילס שם משונה זאגן די ראשונים און די מפרשים זאגן שוין אז ס'מיינט נישט דווקא פונקטליך זיבעציג זעהט זיך חזל זייער אסאך פלעצער שם משונה ס'מיינט איינמאל א לעבן די סנעילס ווערן ארויסגעווארפן פון די ים נישט דווקא נאר די ווערן ארויסגעווארפן ס'איז מאכט זיך זייער זייער עס איז געווען עפעס אפאר יאר צוריק געוועזן אין איינער לעבענס לאהר האט ער געווען אפילו אזאך עס האט ארויף געשווינגט אסאך פון די סנעילס אויף די אויף די ברעג פון די ים און זיי האבן געזאגט דארט איז נישט געשען די זיי קענען שוין די לעצטע פֿופֿציק יאר נישט געווען אזא מין זאך איינמאל זיבעציק יאר סנעילס ווערן ארויס געווארפן אין די ים איז אכט אנשי משונה ע ו דמו יצא מן צחילת אויך איז נאך א סימן איז נאך א זאך איז אז סקען מאכן מיט דעם בלו איז דאס וועט זיין די כהענדגעמען דאס די ראיה אז פון קומט נישט דא קומען זיך זאגן א וועג צו קענען אויפזוכן וועגן אויב וויל איך דארף שטיין חילזון ש בדמו צויבען תכלת גיי איך זאגן א כמה זאכן ניין מען גייט דא קומען אויסשמועסן אז דאס האט א שייכות צו די וואסער וועגן בריותא דומה לד' גופא דומה לים בריותא דומה לד' גוי לאחר שמן שנה ו בדמו צויבען תכלת דומה לים מילא וועגן דעם לדעתי איך מיין כפשוטו שטות. למה צו קוקן אויף די כל דמים ויקרים ווען מען דארף עס דארף מען ענדיגען.

און ווער גייט זיך טרייען מיט מזר נאכאמאל אים זאכן פארוואס איך בין קלאר. איך האב אויסגעשמועסט אז אוודאי תכלת איז געווען א גוי'שע זאך און א אידישע זאך. איך האב אויסגעשמועסט אז תכלת איז געוועזן א ווילד זאך וואס יעדער האט גענוצט. איך האב אויסגעשמועסט אז תכלת איז זיכער א סנעיל און ס'איז דא א מינע סנעיל וואס מאכט פון דעם. איך האב געזען אין די ירושלמי קלאר אז אז תכלת איז אז תכלת הייסט פרטירע אויפן ירושלמי וואס די רבי ברענגט אראפ.

ס'איז א אמאליגע סקייליס נארמאל גענוצט, איך דארף שוין מער פון דעם. אז איך ווייס נישט קיין קאלער אילאן, וועגן איך בין בודק אין א DNA איך זעה ס'נישט קיין קאלער אילאן און כ'זעה ס'האט די ס'קומט פון דאס, מ'קען האבן DNA קען מען טעסטן ווי ס'קומט פון, ווייס איך אז מ'האט גענוצט דאס פאר בלו, און די גמרא איז דא קלאר אז ס'נישט דא קיין דריטע צבע, נאר קאלער אילאן וואס קומט נישט פון א חילזון, אדער עפעס וואס קומט פון א חילזון, און דאס איז זיכער כשר לחיים, ס'איז אפענע די תוספתא, מן החלזון כשר'ס שלא יאמר חלזון פסיל, נישט געווען קיין צוויי חלזונות, איז אויב אזוי ס'קומט פון די סנעיל, איז. דאס איז זיכער סקייליס. יעצט מ'האט געהאט די מ'האט נישט אויסגעשמועסט די ראשונים איז געווען מ'האט געהאט די אחרונים וואס רעדען אויס וועגען סקייליס אויס זאגען אויך איז מ'האט די יאוועס די קלאר אז די וואס די אומות העולם זאגען וועגען סקייליס די זאגען וועגען די פערפירע די יאווע זאגט דאס איז די סקייליס איז מ'האט די חוות יאר זאגט וועגען דעם די. איך האב די די ארי קדוש שרייבט קלאר אז ער רעדט פון א בגד, כי זה נקרא פורפירא דמלכא ונקרא בגד תכלת, די ראי קדוש שרייבט אז פורפירא איז א בגד תכלת, די שולחן גבורים זאגט, ראה מס' יומא הנקרא פורפירא והיא פחי לוזין שצויב מוי תכלת, די מוסף ואורי זאגט פורפירא פירש בלשון יווני וראומי בגד תכלת, די חבר סיור זאגט אויך אז תכלת איז געמאכט פון א דאגוס איז פורפירא, די יאווער זאגט אזוי, ר' אפרים זלמן אלגאליע זאגט פורפירא איז. תחילה האט געשריבן, רב שאנשבאל הערשט דאך אויך אזוי, חילוזין איז די פורפור שנעקע, האט געענטפערט די ת ע פון אים, די תופת חילוזין פון די פורפור שנעקע איז די אלע זאגן וועגן דעם, סאו אויב אזוי לסיכום, איך זע איך נישט ווי מ'קען זיך ארויסזען, איך ווייס אז איך האב היינט די בגדים, איך האב עס געטעסט, דאס איז תכלת, מ'האט אמאל גענוצט פון צוויי טויזנט יאר צוריק, איך האב די שעלס, איך האב די.

איז ס'נישט, ס'נאך נישט דא קיין ברירות וואס חילזון איז, און ווען איטס אמר א גמרא וואס קומט אונז זאגן וואס דאס איז, מעג מיר אונז און איטס דארף מיר נעמען די גמרא בכל התוקף און עס אפטייטשן, און ס'בלייבט א רמב ם וואס זאגט א סא דאק, ס'בלייבט א רשי וואס זאגט כמין דאק, ס'בלייבט א מכת חינוך, ס'בלייבט א זוהר, ס'בלייבט א ר' חיים מחדש, ס'בלייבט אלע ראשונים וואס זאגן דאק. אויף דעם צעטל, דו וועסט זיך א נאטראלע צעטל וועלן, נישט איז עס נישט קיין אויסגעהאלטענע וויכוח, שטייען עטליכע מאל די חילזון פיש.

אלא מאי, קיינער האט אים דאס נישט געזאגט, און ווי איז ער געקומען אזא אמעראצעס צום הייליגן רבי'ן דער אדון עולם? ס'איז נישט קיין אמעראצעס, ס'איז א רשע, ס'איז א רמבם, ס'איז א מכת חינה. יעצט וואס האט ער געטון מיט די אלע וואס זאגן די לשונות פון פורפירא? איך ווייס נישט וואס דערפון ער האט געזען, און דאס אמאל זיכער אז שלטי גבורים, ר' שמשון רפאל הירש, דער חוות יאיר, די געוויסע פון די וואס זאגן די ווארט פורפירא זאגן עס נאך, אז מען זאגט אזוי אז אז אז אז דער פאפירא דאס איז געווען דער סקיילער. יעצט מען דארף וויסן, ס'איז יארן לאנג געווען אנגענומען ביי געוויסע חוקרים וואס העולם האבן צוזאמגעשטעלט די צוויי זאכן וויבאלד דער פאפירא איז יארן געווען די מקור הצבע וואס גוים האבן געמאכט דערפון צבע און טייערע צבע, ארגומען בעיקר און אויך סקיילערס, און די אידן האבן זיך געהאט עפעס א טייערע סארט סקיילערס פון א חילזון פיש, איז געווען גוי'אישע חוקרים וואס האבן דאס צוזאמגעשטעלט און דאס איז געווען א שמיעה א נפיצה.

אז האבן זיי אלע געענטפערט אז דער הייליגער ארי ק האט געזאגט אז דער אור התכלת פון איש מאיר בזמן הגלות ס'איז נישט טאקע געווארן צוזאמען מיטן בית מקדש. יעצט דא א מדרש, די מדרש זאגט אז דער תכלת איז נגנז, צוויי מדרשים דא א מדרש רבה און א מדרש תנחומא זאגט אז דער תכלת איז געווארן נגנז,